Shumisa vese i no kwama tombo ḽo tikaho nnḓu. Zwi nnḓisela tshifanyiso tsha uri musi nnḓu i tshi itiwa, phanḓa musi vha tshi vha na pulane, hu thoma ha vha na muhumbulo. Muhumbulo wa ita uri hu vhe na pulane, pulane yavho ya phasiswa kana i sa phasiswe, vha ṱoḓa vhafhaṱi, vhafhaṱi vha fhaṱa heiḽa nnḓu. ya fhela ḽi ri ndi khou fhedzisa ḽi ri u vhuya murwa muthu hu ḓo nga maḓuwa a noahe ndi pfela musi ḽi tshamba ḽi ri vha vha tshinwa vha tshi ḽa vha tshi dzea vha tshi dzea vha tshi ṋekana na kha dzimbinga nṋe nda lavhelesa uri arali u vhuya ha murwa muthu hu tshi ḓo tonga ha maḓuvha a noahe u ḽa ri khou ḽa u nwa ri khou nwa na hanefha ri khou nwa zwone ndi ri zwino u ḓo zwi vhonisa hani uri u khou vhuya ngori ḓuvha na ḓuvha ri dzivha ri khou la a huna ḓuvha ḽine ḽa pfhi u ḽa hu a guma a huna ḓuvha ḽine a pfhi u nwa hu a guma a huna ḓuvha ḽine a pfhi u malana zwi a guma a huna ḓuvha ḽine a pfhi nzeo ya guma zwi khou sokou vha zwi khou sokou tou itea ri ḓo zwi vhona hani uri u khou vhuya nda lavhelesa vhukuma nga tshifhinga tsha nowa mufhaṱo wa gungu havhuna vhanna vhe a vha vhafhi vhanna vhane vhuvhi ho tumbuka hu tshi bva khavho vhana vhane dzi thumbu dzavho vha sa ita zwivhi thumbu dzavho dzi a vhavha nda lavhelesa uri ah, arali zwa zwo ralo uku kunwele kwa vha ku kunwelede matsina vhala vhanna vha murahuni vha tshifhinga tsha noa vha tshi nwa vha si khou nwa maḓi vha vha tshi ri vha na ḓora vha nwa malofha vhathu vha vha tshi ri vha na nḓala vha ḽa vhathu nda lavhelesa uri ah, mudzimu ha lwi na mbingano wayo u dzea no dzewa zwi tshi vho tonga zwo no khakhea matsina mbingano ye ya vha i khou vha hone ya vha i mbingano i si yone vha wane hoyu munna na hoyu munna vha tshi khou vuwa vha nṱha mbete muṅwe uri bebi bebi ṅwa he mbingano si yone matsina hoyu mufumakadzi no mufumakadzi vha khou vuwa vha nṱha mbete hani swithi ṅwa Ndi ri Mudzimu a vha lino u lwa, mara vha lwa na uri mufumakadzi a pfane na mufumakadzi, vha lwa na uri munna a pfane na munna. Jehova vha lwa nazwo zwa uri vhathu vha nwe malofha. Jehova vha lwa nazwo zwa uri vhathu vha ḽe dziṋama dza vhathu. Zwo no thoma China, miḓuvha ya rengisiwa hangei a vha tambisi tshisevho, dzi liver mbili vha khou vhona zwi nga ngomu firidzhini zwo pakedzhiwa, vha fhiwa pfi kha vha ḽe. nda lavhelesa uri i zwithu arali zwono zwino swika hafhanoni kha shango ḽa vhoriṋe ndi zwine zwi khou itea ndi ri vhu ri vhukule vhungafhani ho uri jesu a vhuye nda wana vhukule ha hone vhukule ha hone hu zwikunwanini zwanga nda ri we mufunzi zwino ngori vhukule vhukule ha hone hu zwikunwanini zwau

iwe muno ndo decide uri wa rembuluwana kana u rembuluwina mara mafhungo wa pfa uri kha vha ye kerekeni a thi ngo ri kha ifhio mara kha vha ye kerekeni ndi ya mbula bono ḽe mudzimu vha vha ntsumbedza ḽone nga 2020 nga nga nga 2014 kha vha ndi khou fhe- ndi fhedzise ngawo ndi nga senzhe ngo vhutshiloni hanga oṱhe hezwi kha zwi vhatshidze zwi vhala mulele ndi khou vhona ndo ambara zwiambaro zwa masole ndo fara tshiṱangu ndo fara na bannga ndo ambara na mabutsu ndo ambara na tshithu nga tshikete tsho itiwa nga, nga, nga mikumba zwi zwi tshena ndi tshi khou lamulela vhathu keyboard you can stop a little bit ndi tshi khou lamulela vhathu ndi tshi khou ya nda vha panga fhethu hu no pfi ka safe room ine nda ndi khou pfi ndi vha gadare hone ṅwedzi u tshi fhela murena vha ḓa vha dzhia vhaḽa vhathu vha ṱuwisa ha salwe empty ngo to fara ngo ralo ṅwedzi nga ṅwedzi i tshi ṱoḓela fhedzi vha khou dzhia vhathu vha vha ṱuwisa so kha ili bono hezwo zwithu ndi khou lavhelesa zwine nda khou ita zwone ndi khou kona no dzhampa no fhufha ndi tshi khou lona mabuka o yaho nga anea mabuka ane a vha nga enei nḓila uri vhathu vha lamulelea ndi khou ḓa ndi tshi vha panga safe house heyo nda ndi khou i shumisa vhathu vha vho thoma u ḓalesa vha vho fhira tshifhinga ṅwedzi wo thoma murena vha tsha ḓa ṅwedzi wa vhuvhili a vha tsha ḓa ṅwedzi wa vhuraru a vha tsha ḓa ṅwedzi wa vhuṋa a vha tsha ḓa ndi nṋe ndi a ima u shuma ngori ha fhethu hu no ḓalesa a hu tshena muthu no kho ḓo dzhia murena vha tshaḓa mara tshiṅwe tshithu mbilu yanga tshiri isai phanḓa no u ḓisa vhathu hafha nga ngomu kha safe house so nda isa phanḓa na u ḓisa vhathu havhala fhethu ho khudaho ṅwedzi wa vhuna murena vha a bvelela ndi ri murena ndi kale ndo gwadama fhasi ndi khou amba ndi kale vha si tsha ḓa ha fhethu ho no ḓala no vhesa na vhathu vhanzhi murena vha pulevele ṅwananga havha vhathu vho ḓalaho hafha hune iwe wa vha hone a huna na muthu na muthu ane mbilu yawe i khou nṱoḓa havha vhathu vho tou ḓa ngo tou ri vha khou nyanga u lamulela kha kha maṱungu avho na mathada avho ndi ngazwo zwo ita uri ndi lenge u ḓa ri zwino ndi to zwi itisa hani weri zwezwi wo vha kuvhanganya nga ngomu hanefha vha ḓivhadze u ita uri dzimbilu dzavho dzi tevhele nṋe vha songo ḓa vha tshi khou vha tshi khou nyanga u lamulela kha mathada ngori vha khou shavha mabuka na mavhanda a re ḓa- a re nnḓa ndi a phaphama ndi tshi phaphama ndi a vhusa muya mudzimu uri bono ḽi ḽi khou amba uri mini vhe ri ṅwananga naho kereke wa i vhona yo ḓala yo tou pfa vhunzhi havho Dzimbilu dzavho a dzi ho kha Nṋe. Vho ḓa ngori mbingano i khou konḓa. Vho ḓa ngori vha khou ṱoḓa mushumo. Vho ḓa ngori vha khou nyaga u lamulela kha mathada a ḽifhasi zwine zwa khou vha tsika. Mara mbilu dzavho a dzi ho kha Nṋe. Vhe ri, Ṅwananga, u bva ṋamusi, funza mafhungo-ngoho uri vhathu vha ḓivhe Nṋe sa Mutshidzi na Murena. Na zwino gospel ine nda i funza ni i bora nga maanḓa, vha ni vhona. A si ya mavhai-vhai, receive your car. receive your money hai na thi funzi hezwo na ndi funzisa uri kha vha ṱanganedze jesu vha tshile naye vha ye gerekeni ngori ndi gereke ngana dzine ndi khulu nga maanḓesa mara vhathu vhoṱhe vho yaho hafho vho ya ngori vha na thaidzo vha khou ya ngo solovelwa thaidzo a vha ngo ya ngori vha khou nyanga thandululo a vha ngo ya ngori vha khou nyanga jesu vha khou nyanga dzithandululo dza zwi- dza zwa dza zwa vhuno vhutshilo kha vha phe ngeno vhone a vhathu vhuya vha vha na thaidzo na ḓuvha na ḽithihi khetshe nga khaladzi nga maria magadalina nga mukomana nga thomasi na muswara petro vhone vhathu vhuya vha vha na thaidzo na luthihi he thaidzo ine vhone vha khou ri vha nayo vhane lune vha lila na musiamelo wa mukala nga miṱodzi

yawa yawa vhone a vhathu vhuya vha vha na thaidzo na ṱuvha na ḽithihi hu na thaidzo no fhira thaidzo tshoṱhe ndi musi vho dzhena hereni ngori vha dzhena hereni a hu na rifese yo u pfa ndi yone thaidzo no fhira thaidzo tshoṱhe a hu na fasiṱere ḽine wa nga kwasa wa ri ḓo phonya khalo ndi yone thaidzo no fhira thaidzo tshoṱhe heyo ya vha si thaidzo ndi kone shavha uri ndi ḓo ri ndi u ṱonga muthobeni sorry mara ni muthu re na thaidzo Amen. thaidzo i ḓo vha hone ḓuvha ḽine vha vho dzhena nga ngomu heleni na zwoṱhe zwine vha vha nazwo hezwi zwine vha vha vha khou lwa na murathu hezwi zwine vha vhenga muzwala wavho hezwi zwine vha vhenga makhulu wavho hezwi zwine vha vhenga shaka ḽavho vha ḽi vhenga vha sa nyanga no amba naḽo vhe ri ḽi a lowa a si thaidzo thaidzo ine vha ḓo i wana ndi ya ḓuvha ḽine vhone vha ḓo wela vhaheleni hu si tshena rivese hu si tshena u humela murahu ende futhi vha si na tsheso zwino nṋe ndi ri vhathu vhashu nṋe ndi khou tonga tonga ndi na tsheso na vhone kha vha tongo tenge vha na tsheso kha ri ri yo tonga roṱhe ri na tsheso ngori hu na thaidzo ine ndi thaidzo khulu kha thaidzo dzoṱhe ndi ya musi wo ṱuwa u si na tsheso mphora thanga
shumisa vese ino kwama tombo ḽo tikaho nnḓu zwi ḓisela tshifanyiso tsha uri musi nnḓu i tshi itiwa phanḓa musi vha tshi vha na pulane hu thoma vha na muhumbulo muhumbulo wa ita uri hu vhe na pulane pulane yavho ya phasiswa kana i sa phasiswe vha ṱoḓa vha fhaṱe vhafhaṱi vha fhaṱa iḽa nnḓu ya fhela yo no fhela vha kona u dzhena nga ngomu vha dzula tsho tshifanyiso tshi amba mini tshi amba uri arali u tshi khou tshila u si na pulane u si na yeso a hu na pulane that's number one number two a huna hune wa ḓo khuda hone heiḽa nnḓu yo fhaṱwaho i nga si fhaṱeye wa dzhena nga ngomu wa khuda khayo ngauri a huna yeso yeah. zwino zwi amba zwori iwe u vha u u susceptible U vha u vulnerable kha tshiṅwe na tshiṅwe mavhandala ane vha khou amba ngao a u swikela simple and easy Yeah. zwino vha ita mini u ḓibvisa kha iyo nyimele Eish. vhafunzi thi vho tou interpreta Amen. mulaedza wo tou ndzula ndi fulufhela uri na vhono ḓo vha wo vha dzula zwi amba uri vhone kha vha ṱonge vha na yeso wo ita na uri maṅwe magoloi mahuluhulu na matshelede manzhi manzhi u si na yeso u soko to ita hey, hai helia lia kwama lia kwama ngori a hone magoloi na mazaka a serious nga maanḓa a dangerous fhedzi vhathu avha na yeso ndi vho shumisa luambo lwa zwiṱaraṱani uri vha sane zwithu fhedzi a nṋe avha ndi litsho funza ndi nga vha dzi beauty pastor ne ndi nga vha muthu sa vhafunzi mu apostola ri kho livhuwa nda tshi ḓo ri vha nthole zwanḓa hai a ri role zwanḓa vhafunza khori vha nga maanḓa mu apostola tshedza thero ya vhuḓi ine i amba musi ro ḓa kha tshumelo heyi tshumelo.